Detholiad o darluniau gan Aneurin Karadog. Daw alaw o'r ysgolion, rhyw do iau sy'n morio'r dôn. Ar y yards yn canu'r iaith a'r heulwen yma'r eilwaith. Wrth hala neges destun neu rwng casanau'n dau yn dyn, Cwrdd â phobl, datrys problem, yn y gig, wrth chwarae gêm. Llawn gobaith yw'r iaith i'r rhain, er y daw'r gwynt o'r dwyrain. Yn ddreigiau o ddarogan, mae'r to iau am rio tân. Dewi Sant yw Nawdd Sant Cymru, ac mae Dydd Gŵyl Dewi yn cael ei ddathlu yn flynyddol ar y cyntaf o Fawrth. Mae bron pob peth a wyddom am Dewi Sant yn o waith gan awdur o'r enw Rhug y Farch o tua'r flwyddyn 1100. Dydyn ni ddim yn gwybod llawer amdano, ond mae'n eitha sicr iddo fyw yng Nghymru a'i fod yn chwarter Cymro o leiaf. Roedd yn byw yn ystod y chweched ganrif. Mae'n bosib ei fod wedi cael ei eni rhywbryd rhwng 452 a 512, a bu farw yn 589. Yn ôl un traddodiad, cafodd ei eni yn fynyw ger Aberaeron, ond mae traddodiad arall yn cyfeirio at Gapel Non, genllaw Eglwys Cadeiriol Tŷ Ddewi heddiw. Ei fam oedd y Sant Ysnon, a'i dad oedd Sant, neu Sandde. Brenin Ceredigion. Mae'n eithaf sicr iddo sefydlu ei abaty yn Nhŷ Ddewi, i'r hun enw oedd Mynyw. Cafodd llawer o draddodiadau eu cysylltu â Dewi Sant. Er enghraifft, mae'n bosib gwrdd â Sant Padrig ar Ynys Dewi ar arfordir Sir Benfro. Traddodiad arall yw i'r dur godi pan oedd yn bregethu i darfa enfawr, a'n llyneddfu brefi, gan nad oedd y dorf yn gallu ei weld na'i glywed, ac i Golomen eistedd ar ei ysgwydd. Yn ei bregeth olaf, dywedodd, Arglwyddi, frodyr a chwiorydd, byddwch lawen, a chredwch eich ffydd a'ch gred, a gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gennyf fi. Mae'r dywediad yma am wneud y pethau bychain yn un enwog iawn erbyn hyn. Mae un o'r traddodiad yn dweud iddo fyw nes ei fod yn gant. Yn ôl Rhyd Gyfawch, bu farw Dewi ar y cyntaf o Fawrth yn y flwyddyn 589, a dyma pam rydym yn dathlu dirgel Dewi ar y Fawrth cyntaf. Hen wlad fy nhad a'i ganfal Mai Williams. Dilyn Steddfod, dawnsio gwerin, chwarae rygbi, bwyta cennin. Darllen Dylan, cynganeddu. Dyna syniad Roy am Gymru. Gwlad o enwau braidd yn drwm, trud omen, beddau, a chwm llwm. Gwlad y defaid, nôl y Saeson, a gwlad llawn dop o gorau meibion. Ond i mi, hen wlad fy nhad a'i heb amheuaeth ydyw'r orau. Ac mi wn, llaw ar fy nghalon, fod Cymru fach yn fwy na digon. Wel, dyma ni eto yn creu gwasanaeth rithiol. Dwi wedi cael llond bol o 2021 yn barod. Wyt ti'n cytuno gyda fi? Ydw Grish. Hei! Wyt ti 'di clywed am y ffilmiau Back to the Future? Ffilmiau pryd roedd modd i mynd nôl ac ymlaen mewn amser? Do, roedd Mam a Dad yn dwlu ar y ffilmiau yna pan roedden nhw'n fach. Wel, dewch ymlaen te. Gadewch i ni i gyd fynd yn y car enwog. Barod i fynd? Wel, plis, peidiwch â mynd â ni nôl i 2020. Naddo, ffwrdd â ni. Ble ar wyneb y ddaear ydyn ni? Dyma ni nôl yn 1536. Blwyddyn y cafodd y deddfau uno eu pasio. Roedd y deddfau yn dweud bod angen defnyddio Saesneg ar gyfer pob peth cyfreithiol yng Nghymru. O, mae 1536 yn swnio'n waeth na 2021. Allwn ni plîs fynd i gofnod gwell i'r iaith Gymraeg? Reit, beth am hyn, 1588, blwyddyn bwysig iawn yn hanes Cymru. Wir, Hyn yn flwyddyn pryd cyfieithodd William Morgan ei Beibl i Cymraeg. Mae rhai yn credu bod Beibl William Morgan wedi achub y iaith Cymraeg. Waw! Dyna welliant! Nawr nôl â ni i'w car. Rhaid i ni stopio yn 1847. Allwn ni ddim anghofio Brad y Llyfrau Gleision. Dyma adroddiad oedd yn gweud pethau negyddol iawn am y iaith Gymraeg. Pethau negyddol am y iaith Gymraeg? Dyna ofnadwy! Gadewch i ni gadael yma yn gyflym. Blaen â ni i un wyth pump chwech. Ydych chi'n gwybod beth ddigwyddodd pryd hynny? Dyma'r flwyddyn y cyfansoddodd y tad a'r mab, Evan a James Jones o Bontypridd. Hen wlad fy nhad ai, ein hanthem genedlaethol. Cofiwch chi, doedd y cyfnod yma ddim yn wych i gyd. Roedd y Welsh Not dal yn cael ei defnyddio i stopio disgyblion rhag siarad Cymraeg yn ysgolion. Diolch byth bod hynny ddim yn digwydd heddiw. Awn ni ymlaen? Reit, beth am alw mewn 1022? Dyna pryd ganwyd Mister Earth. Fo ffwrdd â ni. A daeth newyddion da yn 1982 pryd gawsom ni sianel deledu Cymraeg. Erbyn hynny roedd ni'n cael Radio Cymru hefyd. Rhaid galw yn 1997 y flwyddyn pan gawsom Senedd i Gymru. Y Senedd sydd wedi gosod y targed i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. O ie, mae llawer yn sôn am y targed hynny. Beth am ni fynd ymlaen i 2050 i weld a oes miliwn o siaradwyr? Ewch ymlaen te, 2050 amdani, rydyn ni'n teithio i'r dyfodol, cofiwch, felly daliwch yn dynn, efallai bydd bwmps ar y ffordd. Sut ydyn ni'n mynd i wybod os mae pawb yn 2050 yn siarad Cymraeg? Bydd rhaid i ni holi rhywun. Mae pawb yn Cymru'n gallu siarad Cymraeg. O waw! Rydyn ni wedi gwneud hyd yn oed yn well na'r targed! Mae pawb yn gallu siarad iaith Gymraeg. A hei, edrychwch! Mae miloedd o disgyblion ar y ffordd mewn i Ysgol Bryn Tawe. O, dyna tre ry'n ni'n gorfod fynd nôl i 2021. Dyma ni, wedi cyrraedd nôl yn 2021. Peidiwch â becso, o leiaf rydyn ni'n gwybod fod dyfodol ei iaith yn ddiogel. A nawr, falle dawn ni wrando ar gyngor Dewi Sant. Dywedodd e yn ei bregeth olaf. Byddwch lawen a cheidwch eich ffydd a'ch cred. A gwnewch y byddau bychan a welsoch ac a glywsoch yen i fi. Ie, does dim llawer o bwynt bod yn ddigalon, ac gallwn ni gyd wneud y pethau bychain dros yr ysgol, dros Gymru a'r iaith Gymraeg. Gallen ni siarad Gymraeg pob lle os mae'n bosib. Ios pedwar ec a gwrando ar Radio Cymru, gallen nhw wrando ar gerddoriaeth Cymraeg hefyd a darllen llyfrau Cymraeg. Helpu pobl arall i ddysgu siarad Cymraeg. Ydyn, rydyn ni gyd yn edrych ymlaen at y dyfodol. Ond am nawr! Digwydd Dewi Hapus wrth aslogaf yn Gymraeg Bryn Tawe. Dyma eiriau enwog Saunders Lewis. Gwyn lla na rhoddwyd i'w gofal i'w Gymru fy ngwlad. I'w thraddodi i'm mhlant. Ac i blant fy mhlant.

Gobaith y Gymraeg. Dyma gerdd a gyfansoddwyd gan Heini Gruffydd ac Elin Meek ar gyfer dathliadau deng mlwyddiant yr ysgol. Mae calon lan gwyrosydd i'w chlywed dros y byd, o'r dyffryn lan i'r mynydd, mae'n gân i Gymru i gyd. Ac yma ym Mryn Tawe, ym milltir sgwâr Pen Lan, y iaith sy'n dal i'w chlywed. Siaradwn hi mhob man, Ni yw gobaith y Gymraeg. Dewch i ganu cân y ddraig. Yma ym Mryn Tawe, ennill llwyr yw ennill iaith. Ti a fi yw gobaith y Gymraeg. O'r ddeall ac o'r ddysgu, Cymraeg yw iaith ein sbri, hi ydyw heniaith Cymru. Ond newydd yw i ni. Mae'r iaith yn diasbedain. Iaith gwyliau a iaith gwaith. Iaith gwneud y pethe bychain. Iaith dechre ar y daith. Ni yw gobaith y Gymraeg. Dewch i ganu cân y ddraig. Yma ym Mryn Tawe, ennill llwyr yw ennill iaith.